Okay, abusuafoɔ ha Emilio TV Toronto Canada subscribe sɛ na wo first time ɔwia like na comment na afei wahyɛ me din the Prince Kojo Tewia Toronto Canada ɛna mewɔ ɛnɛ yɛbɛbɔ nkɔmmɔ nipa bi afrɛ busabusa questions bi bɛdɛ no disclaimer menyɛ immigration lawyer menyɛ immigration consultant kakra menim ɛne research amayɛ ɛne nipa bi a yɛbɛn wɔn a yɛtumi afrɛ wɔn ne wɔn di nkɔmmɔ no Yɛfrɛ wɔn a, nsɛm a wɔbɛka akyerɛ yɛn na yɛn nso yɛaba na yɛaba abɛhyɛ. That is why a yɛ issue what we call disclaimer. Okay? Menyɛ lawyer, menyɛ consultant. Ba wotumi sua adeɛ na wohu sɛdeɛ ade no ɛsi teɛ fa. Okay, so yɛbaa Canada no, ɛkame akɔyɛ sɛ nansan na ɛnte saa. But then, Even Canada Canada Canada koraa no mennim olden days no na yɛka adurodie adurodie adurodie nso a yɛwɔ fanom yɛ papa nom a wɔn kɔ pie mu wɔn fa Nigeria kɔ pie mu wɔ eh, Germany no wɔn ɛna startee adurodie deɛ ɔsɛ meboa biara no ɔbɛtumi akɔ comment section hɔ na ɔde ahyɛ hɔ nom bare bim bare bum bare bɛm yeah menim those days early 80s no menim sɛ 80s Trudeau papa kɔfaa refugees firi ɔman a yɛfrɛ no Somalia bae. But this time around, Canada aban originally wanhyɛ da ammue mu anto hɔ sɛ mpo ɔde aeroplane rekɔsi specific country bi so akɔfa nnipa yi de wɔn aba Canada. But then, akwanya bɛdaa hɔ, wɔbue mu to hɔ and ɛbɛyɛɛ huhuhuhu bi sɛ oh, sɛdeɛ covid baeɛ a nnipa bi ɛto a nananom wɔ nse adu nti no ɛyɛ likely sɛ Canada bɛhia nnipa. Some of us were not surprised ɛna akwanya no bɛdaa hɔ. That is why a wobɛhwɛ a Bruce de firi ha mba line na me nso mede nam Jane and Finch ha, Jane and Finch refugee baako pɛ. Bruce wobɛte come to Canada, the land of unlimited opportunities, come to Canada, come to, you know. Sɛ ɔmo bɛkae a, those days na me ne Eriko nso yɛ video ne yɛ pushi agenda no. Wei ɛma Ghanafoɔ mmerantewaa ne mmabaawa bi gye to mu sɛ ah, baabi a ɛwɔ hwie gu no ɛdɛ mpa hɔ. Deɛ Milo TV ɛreyɛ wɔ ne YouTube channel no so no kyerɛ sɛ Canada bɛyɛ dɛ, nti yɛn nso yɛbɛ yɛbɛbom na twerɛ no sɛ wobom a yɛbɛbio na wɔn starteeɛ a nipa bunkam bɛfaa so. Now nipa a ɔno wɔso wɔbɛkɔ school Sɛbie so wɔbɛduru yɛ babie sukuu no ɛwɔ koraa wɔnim hɔ. Sɛ Concordia University ɛwɔ Montreal a wankɔ hɔ. Sɛ Conestoga o wankɔ hɔ. Ɛɛ York University nipa no ankɔ. Ɔbaeɛ ɔbɛdu port of entry a na ɔsiki asylum. Of course ɔsiki asylum wie nso no ɔsei Ɔnni baabi da, ɔnnim obiara wɔ ha, nti ɔbɛkɔ akɔda shelter. Now, yɛn county starte, yɛn county mfiri Ghana, na yɛnkɔ Togo, na yɛnkɔ Benin, na yɛnkɔ Nigeria, ah, na yɛnkɔ Ivory Coast, na yɛnkɔ other countries no akeka, te sɛ Senegal, ama, um, uh, like um, other other countries no fa ɔmo nyinaa ka ho. Na yɛnhwɛ nnipa dodoɔ a wɔn nso nyaa akwanya firi hɔ baeɛ. Ebinom baa sɛ wɔbɛkɔ sukuu te sɛ deɛ wɔfiri Ghana baa sɛ wɔbɛkɔ sukuu a wɔdi aduro. Ebinom nso de VV, visitor visa, na ɛbaeɛ. Ɔno nso bɛduruiɛ no ara, ɔwɔ issue wɔ Baakom na ɔsiki asylum wɔ port of entry hɔnom. Ɔse ɔnni baabi da, hotels ayɛ mma, shelters ayɛ mma, nti ɛwɔ sɛ binom kɔda street mu. wɔ downtown. Wei maa nnipa bi sɔre gyinaeɛ sɛ, Ah, na James 210 no a na Milo TV ne Eriko mu kekakeka no, ɛno no ɛwɔ he? Because Canada yi a moka sɛ yɛ bɔhyɛ asase yi a sɛbi ɛsɔn heaven, eh, sɛbi heaven on earth yi, yɛbaa yɛ yɛnhuu hwee. Yɛbaeɛ koraa shelter ayɛ mma ma ebinom na deda street mu ne ade now mepɛ sɛ as a human being no wayɛ wo feasibility studies nipa a ɔyɛ reasonable wankasa nkasa tena ase na ɛyɛ wo research about this now hwɛ nipa dodoɔ a wɔfiri ewiase afana nyinaa baeɛ go to DR Congo, go to Tanzania, go to he, wɔn nyinaa bɛ go Canada the same time. Obi ni hɔ nso a, I'm telling you sɛ, none of these people ɛna ɛka kyerɛ Trudeau sɛ, yɛba a yɛbɛsiki asylum akɔda shelter. No. Ɛno nti, wɔn nyɛ preparation towards that. Ɛna yɛbɛtɔ wɔn. Edu baabi ma eh, awɔ koraa di bi mu ma wɔn wui ɛwɔ Mississauga soro baabi. You know, ɛyɛ eh, eh, one of those things. a ɛka wiase abrabɔ ho. Enti, deɛ mpɛ sɛ nnɛ me ne wo ɛka ho asɛm ne sɛ, Canada were not prepared sɛ nipa bi, nipa dodoɔ sei ɛreba abɛsiki asylum. Ne mpo owie a, waka akyerɛ aban no sɛ ɔnni accommodation ama aban no apɛ hotel ama wobɛkɔ Wyndham Hotel nipa no gu hɔ hei wa kɔ Host I mean kɔ shelter shelters no nipa bebree na na egu hɔ of course hwade o because of wɔn mo humanitarian level nti no me ne wo kɛse wɔn atumi ayɛ a me nipa bi nyinya nyinya houses houses yes me ni mmaa bi wɔ hɔ a they came with nyinsɛn wɔn awo wɔn nyinaa Canada aban mu wɔn baabi atena a wɔsan hwɛ nkwadaa no ka ho Milo TV people Toronto, Canada. Such a country wonya wonya wɔn paper a so mu yie ɛnyɛ ne basabasa. Na mmom nneɛma a abɛtɔ apa so sisi a ne sɛ yɛ kuromufoɔ yi bi wonim sɛ aburokyi no a yɛreba no deɛ ma ebi mu bɛduu port of entry wɔ siki asalam nyinaa ne sɛ one ɔwɔ issue wɔ fie ɔbɛduruyɛ no anaasɛ before sɛ ɔbɛba no, onyaa nnipa bi ne wɔn dii nkɔmmɔ ɛna ɔkyerɛkyerɛ no mu sɛ kwan a mefaa so a mebaeɛ ni nti sɛ wofa saa kwan no so a wo nso wobɛduru a nyame bɛtumi aboa wo now people are asking questions because aba abɛyɛ aniyadeɛ a ɛnɛ adeɛ bɛkye adeɛ bɛsa biara ghana ni ɔbaa kɔgye bɛrima sika sɛ ɔbɛboa no ma no anya krataa Adeɛ bɛkye na hera basa. Ghanani ɔbaa kɔgye bɛrima sika, bɛrima kɔgye ɔbaa sika na kɔ na bra tentan na yɛka na yɛde kɔgu social media you know, ne yɛkeka ho nsɛm ne nyinaa na aborɔfo no nso yɛ dɛn ɔmo type ɛfiri sɛ mkɛnyɛ ntoma ago o ba mpani sɛ sɛ gyaa saa yɛ nyaa saa yɛ gyaa ka nso nyaa ka da I'm telling you sɛ me mebrɛ na menyɛ sika na wo nso woboa me na wogye me sika di a, enti sɛbesɛbe mento m'ano nnareka mfa ntini bi ase, ɛka w'ano paa do, menka m'ano mpaa do na memfa me nsa nhyɛ me damuru fam na mentena hɔ ana? No! Mɛba abɛka ama nnipa bi ate na wɔaboa me, ɛnyɛ saa koraa mɛwu. Okay? Enti I'm here to tell you sɛ, sɛ woagye obi sika a, fa n'adeɛ ma no. Na ɛyɛ den, emu nyɛ soft saa o. People were asking me question sɛ, Senior man, ɛnti sɛ obi kɔware na amfa a, obetumi akɔ siki asylum anaa? Asylum seeking no deɛ, guys, akwanya no da hɔ anytime ɛma obi biaa ɔbɛba Canada. Sɛ woyɛ sponsored a, wonyɛ part and parcel, okay? Ɛna sɛ yɛware wo de wo ba a, wonka adurudie ho. Wo maame sponsor wo papa sponsor wo a wonka ho but yɛnom a yɛbaa ordinary no deɛ yɛnom aduro ne yɛkɔdii yɛ a nyame hyɛɛ ne ho animonyam a yɛnenam nenam aduro die so a yɛnyaa yɛ krataa okay obi sɛ kwadwo nti sɛ wodie wokɔware na amfa a wotumi di aduro multimillion question disclaimer disclaimer disclaimer deɛ memenim ne sɛ Kakra a minim ne sɛ, sɛ wodi aduru na wuhyia ɔbaa bi na afei sɛ ɔbaa no yɛ ok, anaa wodi aduru na wuhyia abaamua bi anaa aberanteɛ bi na ɔyɛ ok na wobɛtumi ne no aware a, menim sɛ wotumi ne no starte awareɛ process na ebia asylum aduro no wɔayɛ dɛn, wɔa cancel na wode aware no agye wo krataa. That is what I know. Milo TV people, Toronto, Canada. Na mmom, Deɛ ayɛ a na Canadafoɔ mpɛ ne sɛ red flag no bɛsɔ na wɔbɛfa akyire sɛ wokɔdi aduro. Yes, ɛno deɛ da bia meyɛ video wɔ ha na meka saa asɛm no sɛ ɛma problem bi ɛmma wo nkrataa ho ansa na wakɔ siki asylum sɛ yɛtwerɛ wo lɛtɛ sɛ because of this because of that because of this firi kuro no mu ɔsɛ makɔdi aduro no Okay, nti sɛ woware na amfa and even last year koraa na wɔn ka asɛm bi sɛ wɔn a wɔn baa somehow bɛyɛ 2020 no sɛ wotena system no mu I stand to be corrected bɛyɛ sɛ eyi na wɔn ani aduro koraa na problem ɛwɔ ho you know wɔn sesa nneɛma mu nti mo yɛn nso yɛn sesa nneɛma mu okay Indiafoɔ a me ne wɔn wɔ adwuma mu the same thing ɛna wɔn ka wɔn sɛ wɔn nso ti deɛ yɛ yie nua bi na wɔn yɛ deɛ wɔn yɛ nua bi na yɛn nso yɛ yɛ Disclaimer disclaimer disclaimer because makɔhyia ɔbaa na ɔyɛ me kɔ ikɔɔ makɔhyia ɔbaa na ɔyɛ adwuma ɛwɔ system no mu ɔtua ɛtoɔ na ɔsɛ ɔbɛ sponsor me a why not ɔbɛgye me yɛbɛware of course dodoɔ no afi yɛfi aba bɛwareware binom na ɔma meki family atotɔ houses ɔmo bɔ ɔmo bra na sese no yɛyɛ ama ani abɛba sɛbe yɛsɔn awareɛ nkrataa ho of course awareɛ no koraa yɛwɔ mu ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa Yɛwɔ common law, ɛna ɛwɔ conjugal, ɛna ɛwɔ normal one yi a meka ho asɛm deɛ wonim yie yi. Ebi wɔ hɔ a you don't even need sɛ mobɛyɛ account kora bom te sɛ common law no. Motena bɛyɛ after bɛyɛ six months a more or less ɛyɛ awareɛ. That is common law. ɛna conjugal no nso ɛda nkyɛn you know nti wɔn wɔ so many you know. yeah nti um, sɛ wobɛ compare the two a this common law awareɛ ne you know saa nneɛma nneɛma no conjugal ɛne um, normal awareɛ a yɛbɛsi nkonnwa yɛbɛkɔ akɔsensan ne ade ɛnyɛ ne nyinaa ne ɛsensan common law no ɛsensan sensan biara nhyɛ da nim conjugal no the same thing saa ne no nso ho nsɛm teɛ as far as a wo ne ɔbaa no teɛ na mo use the same address address a bi a baabi a mete n'address fa ha ne biribiara ɔte ha me ne no you know ɔyɛ aduane ma medi yɛda sɔre yɛ biribiara kyerɛ sɛ me ne no na yɛ dɛn ɛna ɛkorɔ okay na yɛ sɛ ɛyɛ common law awareɛ no no now yɛn yɛ deɛ mu no akɔyɛ sɛ sɛbsɛb greediness obi bɛgye obi sika na wayɛ ne basaa Ɛyɛ a na da biara madamfo bi wɔ se kwadwo duabɔ ntwam wɔ wiase da. Adɛn na ɔbɛma obi aso ate? Obi abrɛ. Hwɛ brɛ wɔ aburukyiri guys. Kɔyɛ adwuma eight hours, ebi mo yɛ ten hours, ebi koraa yɛ sixteen hours. Gidigidi gidigidi gidigidi. Na wɔbrɛ sei na ɔgye ne sika na sɛ bi ɛso wanyɛ biribiara na ɔka ho koraa bi nyaw. Sɛbesɛbe mmaa bi mo afa kwan bi so regye mmarima bi sika. Mmarima bi nso afa kwan bi so regye mmaa bi sika. Ei, masa! Yɛn nyinaa yɛnyɛ ayi saa o, bɛta uh, nneɛma bi wɔ a yɛnyɛ no. Mpanin si sɛ nya ntɔ a, nya ntua. Nkɔgye obi sika Ɛma obi mmɛtena social media nka na nkɔka sɛ nkurɔfoɔ wei deɛ anaa nipa wei anaa sumasi anaa sɛ ɔbenten adɛn na akɔgye obi sika that's the question me question de bi mbusa me ho no no sɛ me mete yɛ me nkɔgye obi sika there was a time there was one guy in Ghana videos a me ne Eriko ɛyeyɛ ɛna wɔtase tase saa videos nyinaa time wɔn na Canada Canada gyina ne nan so paa o ɛna wɔtase tase yɛn yɛ videos. ɛna ɔde akɔgu social media nti ɔyusu me me din sɛ me ɛna ɔne me yɛ adwuma wiase ɔhu ɛtɔ da a ɛmfiri wo ɛfiri obi na obi abɛgyina so sɛbesɛbe na ɔbɛtane hye wo mɛkyi ayaya pɔtɔɔ nso na asɛm no wɔnim baabi ɛfiri ba me meka me videos a mayɛ wɔ youtube meka videos a mayɛ agu tiktok a nnipa bi atase de reyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata a, masa wobɛba w'anom. Ba nipa no nso, mennim no. Saa na ade no akɔyɛ o, mennim nipa no. Wei na one person bɛduu aha na ɔfrɛ me. Sinema, mabɛdu o. Na meba fie, na mesɛ, ah, wo ne hwan? Na ɔsɛ o, wo bra na ɔwɔ Ghana no, na, na mesɛ mennim obiara wɔ Ghana. Hmm? Me bra deɛ he, ɛna ɔsi o, man yɛ a ɔyi so, wayi ɔne wo ne ɛrekɔ videos na ɔde yɛ no, ɔne ɛyɛ biribiara na ɔsɛ mebɛdu na mefrɛ wo a, sei ne sei, sei ne sei, na ɔne wo na ɛyɛ adwuma. Mosini, ɔse ayɛ, mampagam negiri yɛ. Hmm? People are using our videos. So wɔn de bɛyɛ nneɛma ɛnsɛm fata. Which I don't even know those people. Nti da biara meka me se, sɛ wokɔ yusu video no na wanyusu no kwan pa so a, bɔne no ba a, it goes to you straight up. And disclaimer, memfa me video ma obi a officially sɛ obi mfa me video na ɔmfa nyɛ dɛn ɛnkɔbu obi bukata no. Yɛn yɛse Canada no ɛmu da hɔ wo nso berɛ bi. Me only man ɛna kan wɔse n'anum kankan ɛso ne dɔko no die. Mete ha yi mekɔyɛ me factory 8 hours ba a mabɛyɛ me YouTube video na matoto me nneɛma kakra kakra deɛ menya na ɛso me. Nti mempɛ nneɛma basaa basaa bi ankekaa wɔ ne nneɛma bi no. Nti those people wɔn tase nipa sesa yɛ videos bebree. Ɛnyɛ problem sɛ ɔbɛfaa video, but ɛmfa yɛn din nkɔbata ho nkɔpa asɛm ma yɛn. Me ne obiara nni saa laalae biara. Milo TV people Toronto, Canada. Nti mede asɛm wei ɛreto yɛn nuanom maamefoɔ a wɔwɔ kuro dua mu. Maamefoɔ a wɔwɔ kuro dua mu a sɛbi ɛso wɔatu wɔn ho asi hɔ sɛ wɔbu nipa bi bukata. Papafoɔ a wɔn nso atu wɔn ho asi hɔ sɛ ade no, ebia wɔn nsa mfata koraa sɛ ɔsɛ ɔkɔgye obi sika na wakɔgye wɔ yɛn ne sika sɛ ɔbɛyɛ ama no. Na kwabrane ba no ɔbɛtena kamera akyi no ɔka a, obi nso bɛsi nkonnwa na ɔno nso ɔlambaste nipa no. But to me, saa ade no nko ara deɛ, Ɛno no deɛ sɛ wokɔ ɛ menim sɛdeɛ masa yɛ guy bi gye madamfo baako sika yɛ baa first six almost sixteen years ago ni ɔgye boy ne sika mehu nneɛma a boy ne fa mu yɛ nyinaa nyinaa krataa na aka boy no nko ara me ne wo kasa yi ɔnom nnuro ɛsɛ ɔda aduro so ɔmoma no nnuro nom da biara and nkrataa nya no sɛdeɛ ɛteɛ wɔ ha saa na ɛte wɔ US sɛdeɛ ɛte wɔ US saa na ɛte wɔ European I mean countries no bi saa na te Australia ɛnyɛ aware a ɛyɛ adurudie ɛnyɛ adurudie a ɛyɛ school anaa pathway pathway pathways no bi nti adɛn ɛna wo yɔnko Ghana ni hwɛ problems a ɛwɔ fie ɛnɛ almost dum so ahyɛ aseɛ kwamara no bɛdware akɔtena store so ɔkɔyɛ adwuma yɛdum ne kanea all day ɔbɛyɛ dɛ na wɔnya sika atua nkɔra school fees baa deɛ wɔyɛ ano wɔ ha yɛn Yɛ da biara yɛ yɛ te aburukye so a ne yasɔre o. Yɛ te aburukye so a ne yasɔre. Etu aboba nom ne hwanhwam na sɛ ɔmo deɛ ɔmo mpa aburukyire. But ɔka wie nso a ɔka wie a ɔnkɔ yɛ o. Ɔka kyerɛ ɔ sɛ ma but ɔno ɔda so yɛ dɛ. Ɛte lɛnde hɔ ɔnkɔ. Etu aboba shout out to you. Wo deɛ ɔsɛ wabrɛ aburukyire a fa wo bag kɔ yɛn yɛ wɔ ha. Nti obi yɛ brɛbrɛ na obedu kuro dua mu a, guys, mo mo mmea nyɛ nipa no basabasa. Baakofoɔ nyɛ adwuma na ɔyɛ a, wɔti sɛbi wɔtumi hwɛ ne yere, hwɛ ne mma, hwɛ n'abusuafoɔ. O ɛyɛ true. Wɔde 200 dollar kora kɔ fie yɛ biribi. Ɛnɛ, adwuma kora nni Ghana. Ɛnɛ, dumsɔ dumsɔ. Okay? Enti yɛpa mo kyɛw, yɛn nuanom mmaa nom, yɛn papa nom, yɛn abusuafoɔ a mowɔ aburokyire, yɛpa mo kyɛw pii, momma mo ani nna hɔ. Afei, mmaranimfoɔ yi nso, lɔyafoɔ yi, mewɔ lɔyafoɔ bi wɔ hɔ a mɛtumi abiti wɔn, me chest abɔ wɔn din akasa. Of course, wɔn abɔ wɔn ho mmɔden wɔ system no mu. Obi te sɛ ɔpanyin ɔhene andɔ. Yes, ɔbɔ ne ho mmɔden wɔ kurodua no mu papapapapapa. Wagye nkrataa ama Ghanafoɔ wɔ Cana Canada ha papapapapa Ɔhene Ando. Ɔwɔ more than 30 years experience ɛwɔ this I mean industry. Ebi mu wɔ hɔ nso a sɛbi wɔn akɔfa nkekaawa bi. Adwuma no yɛn yɛnim yɛ o. Nti obi ba a yɛnim sɛ woyɛ mmaranimni na woyɛ Ghanani na wayɛ ama asɔ ani na watumi aboa nipa bi a yɛtumi di wo ho adanseɛ kyerɛ yɛn nua bi. Na wobɛhwɛ bɛhwɛ bɛhwɛ na ɛno nso ɔde nipa no nsa rekɔhyɛ boɔ ase. Na obi te ne baabi ɔyɛ n'adwuma kakra kakra kakra na wokɔfa asɛm ayɛ dɛn. Guys, mmiɛma yɛ nina hɔ. Nkɔgye obi sika abrade no ntumi nyɛ dɛn ɛnyɛ ma no. Ɛnyɛ ɛnyɛ brɛ ɛwɔ aburukyiri paa. Milo TV. Mede wobɛsie ya yɛbɛtoa so part two. Nti Canada Yɛn yɛ Ghana Ghanaian community no yɛn ankasa ankasa ankasa ankasa na yɛkɔ gyina kagye tia na yɛsi yɛn ntaadeɛ hata yɛn na yɛkɔ gyina nkrasɛ aka na yɛsi yɛn ntaadeɛ dɛn ɛhata yes because sɛ me mafa kwati kwan bi so akɔgye ɔbaa bi sika di a ɔno nso nsuro anaa wɔmfɛre sɛ ɔno nso yɛ dɛn ɔde mbɛkɔ akɔma obi sɛ ɔmfa me nkɔ gyina social media nti na ɛsɛ sɛ kokora mo amfɛre sɛ ɔbɛyɛ ɔhwene so a Wo nso womfɛre sɛ wode aduru bɛyɛ dɛn? Mpanin sɛ hwɛ mpo aduru yɛmfa nyɛ ananta. Nti da biara mom yɛnyɛ ahwɛ yie na yɛntu saa porɔeɛ ne kankan na se ɛnyɛ good ɛnkɔgye obi sika ɛberɛ a wontumi nyɛ ade no ma no. Wagye obi sika na sɛ ade no wontumi a fa no adeɛ fa ma no tiawa. Medin de kwagye tewia makra mu.